Heddiw, ydw i'n cael y fraint o ymweld â ffarm Brian Rees ar ran y Bartneriaeth Diogelwch Ffarm Cymru. Rôl mae Brian yn fentor ar gyfer Cyswllt Ffermio yn canolbwyntio ar iechyd a diogelwch, a heddiw mi fyddwn ni'n ystyried ymarfer da o ran defnyddio beiciau cwad Ac unrhyw declynnau sy'n cael eu gosod tu ôl iddyn nhw neu arnyn nhw. Rwan mae Adam, mab Brian, yn mynd i fod yn gyrru i ni ac yn dangos y pwyntiau pwysig i chi adre. Ar ffermydd yma yng Nghymru, yn anffodus, mae yna lawer iawn gormod o ddamweiniau yn digwydd sy'n gysylltiedig â ATVs neu beic cwad. Ac mae hynny yn rhannol oherwydd bod ni ddim digon gofalus pan da ni'n paratoi ar gyfer unrhyw waith yn defnyddio'r cwad. So, bob bore neu brynhawn cyn dechrau unrhyw orchwyl mae rhaid edrych o gwmpas y cwad i wneud siŵr bod popeth yn ei le yn gweithio'n iawn a un o'r pethau mwyaf hanfodol ydy'r pwysedd awyr sydd yn y teiars 'ma. Mae Os nad y'n nhw'n gytbwys â'i gilydd, mi all taro unrhyw wrthrych olygu bod y beic yn troi drosodd, ac fe dan ni'n sicr ddim isio hynny. Ac mae Adam yn mynd i'n tywys ni drwy y manylion penna'. Rhaid i chi ganolbwyntio arnyn nhw cyn dechrau unrhyw waith. Mae o'n edrych ar hyn o bryd ar y teiars, ac mae 'na arweiniad ar y beic penodol yn deud faint ddyle pwysedd y teiars fod. Ac mae hynny'n amrywio o gynhyrchydd i gynhyrchydd, felly os oes gennoch chi feic o unrhyw fêc gwahanol, mae rhaid i chi sicrhau fod beth sy'n ysgrifenedig ar y beic o ran gwynt yn y teiers. Wedyn, mae eisiau gwneud yn siŵr bod y gwahanol olew, boed o ar gyfer y transmission neu'r injan, yn y lle iawn. Mae hwnna'n iawn ganddo fo. Unwaith eto, golwg ar y teier a gwneud yn siŵr bod 'na ddigon afel ar y rubber. Wedyn mae'n dod at y goleuadau cefn wedyn a gwneud yn siŵr falle bod chi yn treulio rhan fwya' o'r amser ar y cae ond os ydych chi'n croesi ffordd bod y trafnidiaeth sydd yn pasio yn eich gweld chi. Brêc yr ochr yna wedyn, y brêc ôl, mae rhaid gwneud siŵr nad oes 'na ddim baw yn atal hwnnw rhag gweithio nôl ag ymlaen yn iawn. Cyn wedyn mentro ar unrhyw orchwyl, mae rhaid i chi fod â'r PPE cywir, sef, yn y cyswllt yma, helmed, achos y prif achos o niwed neu farwolaeth yn gysylltiedig â beiciau quad ydy rhyw fath o anaf i'r pen, ac felly mae rhaid i hynny fod yn flaenoriaeth i chi cyn cychwyn. Symud ymlaen wedyn, a dach chi'n eistedd ar y beic, be sydd o'ch blaenau chi ydy'r lliw. Mae eisiau gwneud yn siŵr nad oes 'na ddim chwarae yn y lliw, gwneud yn siŵr bod y sbardun, mae'r sbardun yn mynd i fynd ar ei mlaen i roi mwy o bŵer i chi, ond mae rhaid iddo fo ddod yn ôl hefyd er mwyn arafu'r beic pan mae hynny'n angenrheidiol. Mae o'n rhoi yr ignition ymlaen i weld os na ddigon o ran lefel tanwydd yn fan'na i gyflawni'r dasg. Oddi ar y beic a fo, a mae o'n teimlo, yn gallu teimlo'n hyderus rwan. Gwnewch yn siŵr bod chi'n cywiro unrhyw ddiffyg cyn symud i ffwrdd wrth gwrs, ac mae hynny yn rhywbeth dylen ni wneud bob dydd cyn dechrau gweithio gyda'r cwad. Dan ni'n symud ymlaen rwan i deithio ar y beic ac mi welwch chi un o'r pethau pwysica ydy bod pwysau'r corff yn y lle cywir ar y beic ar gyfer y tirwedd. Ac ar hyn o bryd mae Adam yn mynd i'r gwaelod o fan hyn, a fel mae'n troi mi welwch chi bod o'n symud i gorff ymlaen, mae wastad yn eistedd, mae'n bwysig iawn bod ni'n eistedd wrth symud yn corff yn hytrach na'n sefyll, symud ymlaen wan ac mae'n dod ar ongl hefyd, felly mae'n rhoi i gorff yn erbyn yr ongl yna, ac wedyn wrth fynd e lawr y llechwedd yn hytrach na dringo, mae'n symud i gorff yn ôl ar y sedd, a'r bwriad ydy bod yr un maint o bwysau ar bob un o'r peder olwyn. er mwyn cael y gafael gorau posib, mwya diogel wrth deithio ar unrhyw lechwedd. A rwan, da ni'n bwrw golwg ar fynd ar draws llechwedd, ac mi sylwch chi ar bwysau Adam ar ochr uchau'r llechwedd yma, na mod i'n trosglwyddo'r pwysau i gyd i lawr trwy goes o, a cadw'r pwysau yna mor isel o ran y disgyrchiant ag sydd bosib. Mae hwn yn dipyn o lechwedd fan hyn ar hyn o bryd, ac wedyn pan mae o'n troi, mae o'n symud i gorff yn ôl unwaith eto, Peidio aros yn llonydd ar y beic ydy'r peth pwysig, ond symud, trosglwyddo y pwysau yn erbyn y llechwedd. Unwaith eto, mi welwch chi gorffon pwyso rŵan ar i fyny bob tro, a mae hwn yn bwysig iawn hefyd i bwysleisio canolbwyntio ar pwysedd awyr yn y teiars yna. Mae hwnna'n holl bwysig ar gyfer her fel hyn. Yn anffodus, mae damweiniau gallu digwydd pan 'da ni'n gosod pwysau i gario ar y beics 'ma. Be' sy'n bwysig ydi bod 'na ryw fath o gyd-bwysedd. Mi fydda'n demtasiwn gan sawl un ohonon ni, dwi'n meddwl, i roid y ddau focs yma ar y cefn a dim byd ar y blaen, ond mewn gwirionedd, dyma y cyd-bwysedd sydd angen. Y cefn a'r blaen rhywbeth tebyg, a mae yna ganllaw ar bob beic yn deud beth yw'r uchafswm fedrwch chi gario ar y rac cefn a'r rac blaen. Un o'r problemau sy'n codi'n aml iawn ydy gyda yr sprayers 'ma allwch chi osod ar cefn y beics, mae'r rheiny gallu cario fyny 60 litr sydd yn golygu bod pwrpas 60 kilo, falla bod y beic o ran i allu yn gallu cario hynny ond mae rhaid Cofio, os da chi'n mynd i unrhyw fath o lechwedd, bod rhaid i chi gyd bwyso'r pwysau yn y cefn, gyda rhyw fath o bwysau ar y pen blaen hefyd, neu mae damwain yn fwy tebygol yn sicr. Ac wedyn, o ran y ffordd da ni'n gosod y pwysau yna, mae rhaid i ni strapio nhw yn ddiogel fel bod nhw'm yn symud yn ôl ac ymlaen nag i'r ochr ar y raciau blaen ar raciau ôl, mi fedrwch chi wneud ar draws, fel sy'n digwydd yn fan hyn, neu o'r cefn i'r blaen. Yn ogystal â bod dosbarthiad cytbwys o ran y pwysau, mae rhaid sicrhau fod y pwysau ar y blaen a'r cefn wedi gosod yn ganolog ar y fframiau. Y bwriad yw sicrhau bod y gwrthrychau sy'n cael eu cario ddim yn gallu symud o gwbl. Cadw'r beic yn sefydlog ar y ddaear ydy'r bwriad. Nesa da ni'n dod at ddefnydd o'r beic i dynnu trailer a gyda hynny da ni'n sôn am gario pwyse yn y trailer wrth gwrs. A beth sy'n bwysig yn y cyswllt yma ydi bo ni'n gneud yn siŵr na da ni ddim yn gorlwytho unrhyw lwyth sydd yn y trailer a ma' hwnna wedi ca'l i ddynodi yn y'ch llyfryn, y llyfryn sydd yn dod gyda'r quad bike dach chi wedi i berchnogi. Wedyn, o ran y pwysau sydd mewn yn y trailer, mae'n bwysig iawn bod yn cael ei ddosbarthu mor wastad â sy'n bosib ar hyd arwynebedd llawr y trailer. Ac os edrychwn ni fan hyn ar yr echel, mae hwn ar ganol llawr y trelar ac os ydy o wedi lwytho'n iawn, mi ddylaf o olygu nad oes dim mwy o bwysau ar y bachyn y trelar nag oedd pan oedd y trelar yn wag. Wedyn o ran uchdwr unrhyw lwyth, triwch gadw fo mor isel a sy bosib ar lawr y trelar. Y bwriad bob tro ydy cadw sefydlogrwydd o ran yr uned ma o'r beic a'r trelar er mwyn diogelwch. Felly dyna ni, canllawiau sydyn ar gyfer gwneud gwaith ffarm gyda'r cwad mor ddiogel a sy'n bosib, a'r bwriad, fel da ni'n gallu pwysleisio unwaith eto, ydy sefydlogrwydd ar y beic a hefyd unrhyw bwysau sy'n cael eu dynnu gan y trailer bod hwnnw hefyd wedi'i ddosbarthu yn ddiogel. Mae hyn i gyd yn cael ei nodi yn y rheolau pŵer, sef Provision and Use of Working Equipment Regulations, felly mae'n rhaid cydymffurfio â hynny. Yn fwy na hynny, hefyd, cadwch lygad ar bob math o ganllawiau sy'n cael eu gosod ar eich beic chi, a'r un pwysicaf o hynny ydy dim defnydd gan neb o dan 16 oed, ac yn sicr ddim cario unrhyw passengers. Mae'n bwysig nodi hefyd, wrth gwrs, bod unrhyw un sy'n defnyddio unrhyw quad bike i fod wedi cael ei hyfforddi yn ddigonol ar gyfer y dasg mewn llaw ac yn deall sut mae quad yn weithio. Os gawn ni hynny'n gywir, yna mi fedrwn ni wneud ein gwaith beunyddiol yn ddiogel, a dyna pam bod ni gyd yma a dyna rydyn ni gyd isio.